Yo, yo, what's up guys? My name is Knowledge Makombe. Welcome to my channel, Nose Media TV. Guys, patinenge chikupainawo dziri kuitika muZimbabwe zvakangowanda-wanda guys. Kana iri first time yako kuuya pano pachannel, please subscribe, share, like, comment. Guva rababa vako rinogona kukubata kuti utadze kutenga motokari. Guva raamai vako rinogona kukubata kuti utadze kuroorwa. Wapanzwisisa ka? Vanhu ivavavo musarega makuva avo akavata mumasora, imi muripo makanowaridza machira anenge achibva munana Dubai and yet baba vako kana kuti mai vakakuzvara vakavata muguva rakamera mazimiti akadai so that is not good. Endai munovakira makuva avabereki venyu, mazvinzwisisa ka? Endai munodini Munovakira makuva avabereki venyu nemakuva amadzisekuru enyu, endai munomavakira, zvinobvumidzwa nekuti zvinhu izvozvo izvo zvinofanirwa kuti zvigadziriswe nemi, that's why you are there. Wapanzwisisa ka? That's why you are chii? Unonzwa sei iwe kana wazofa nevana vako wauinawo ava? Uri mumaziuswa akafanana newaya just look maziuswa akafanana newaya vana vese vavazvarawa guva rako roonekwa riri pakati pemasora ayo how do you feel iwewe kana wazofa icho ndoo chimiro chine guva remubereki wako nhasi maziuswa akadai so ah, and yet you saying i am not prospering and yet you saying zvino hazvisi kufamba zvakanaka kutara ndikurota vanhu vakangofa every time kumakuva kune nyaya dziriko dziri kuda kugadziriswa vatendi regai kuhwanda nechigunwe muchiti tiri vatendi nyaya idzodzo dzinofanirwa kutoenderwa kumakuva dzogadziriswa mazvinzwa Nyaya idzo dzinofanirwa kudini? Kuenderwa kumakuva ikoko dzonodini? Dzogadziriswa dziri kukudai nyaya dzekumakuva idzi. Musahwanda hwanda muchitiza tiza haa tiri vatendi tiri vatendi. Navatendi vapakutanga vakaenda kumakuva vachigadzirisa nyaya dzavo. Imi utendi hwenyu hwaahupi hwekuti baba vako vanenge vari mumauswa akadaro so. Ha? So how can you prosper? unoprosper sei iwewe kana guva rababa wako rakawata mumauswa umu handisi kutenda unonamata ka baba wako ah, ah. wapanzwisa there are two things kune vari kuenda kumakuva kunonamata vanhu vakafa ndo chisingadiwe ichocho namwari wapanzwisa ka asi mwari haarambidzi munhu kuenda kunogadzirisa guva remunhu akafa kuti rive nechimiro chakanaka paguva hapapinde zvidhinha kana 500 mani paguva as smart as you are guva rasekuru vako vakazvara baba vako izvozvi izvi rakazara zvimauswa so how can you prosper unoprosper sei musatiza nyaya idzi munofa muchitambudzika nenyaya dzamuri kutiza idzi mazvinzwa ka horaiti hauna mari yekutenga dombo hausati vane mari yekutenga zvidhina kojeko raita mari bhemba bhemba chari kuti unosvika ukabhemba uswa raita marii haleluya manje manje apa manga muchiti valentine valentine chitenga zvimaruwa zvisina basa but baba wako waruma huswa akadai naamai wako waruma huswa akadai so and you look to, looking forward to prosper Haleluya. Muna 2023 hatisi kuda kusiya chinhu chisina kugadziriswa. Mapanzwisisa ka? Hatisi kuda kusiya chinhu chisina kudini? Kugadziriswa because zvinokubata. Nyaya dzauri kuiginowa idzo zvinokudini? Asi baba wako wakarara mumahuswa akadai, amai wako wakarara mumahuswa akadai, guva rakadhirika, paroda kungonoiswa ivhu chete. Ivhu haritengeswe, hauna mari but kungodhonza ivhu kubva apo uchi uchinofila gepi rakadhirika iroro iro but zviri kukunetsa.

Ndikatya kwazvo ndikati kuna mambo, Mambo ngaararame nokusingaperi. Chiso changu chingaregereiko kupunyaira kana guta iro rina marinda amadzibaba angu rava dongo namasuo aro atsva nomoto? Ipapo mambo akati kwandiri, Ukukumbireiko? Zvino ndinganyengetera kuna Mwari wokudenga, ndikati kuna mambo, Kana mambo achifara nazvo, kana muranda wenyu awana tsitsi kwamuri, ndinokumbira kuti munditume kwaJudha, kuguta ramarinda amadzibaba angu, ndinorivaka. Ameni.

Kwayedza nomusi wokutanga wevhiki, Mariya Magadharini nomumwe Mariya vakauya kuzoona bwiro. Amen. Genesis 4 verse 10 pano Mwari vati ndanzwa izwi roropa rohama yako richichema kubva pasi richichema kubva chi from the ground haleluya saka kana baba vako vachichema from the ground kuti zvechokwadi ndakabereka vana gumi navaviri pabva pashaya uya kunobhemba pano mungabudirira here